Kjass. Meta m'għandek xejn xi tgħid fl-isfond tal-inġustizzji, agħmel ħoss, aqla' kjass. Dan mhux kliemi, dan is-sentiment ta' Papa Franġisku liż-żgħażagħ kollha biex bl-enerġija tagħhom jagħmlu xi ħaġa bis-sens f'din is-soċjetà. U f'dawn il-mumenti flimkien se nkunu qed nitkellmu ma' persuni li fil-ħajja ordinarja tagħhom mhux qegħdin ċiċibeq imanġa passiġġa, imma qed jimpenjaw ruħhom biex b'mod attiv jagħmlu impatt. U l-ewwel persuna li, ħa ngħidu hekk, ħa taqla' l-ikjas għandi lil Christine Mifsud, omm ta' tewmin, l-età tagħhom hija ta' mpari, ħa ngħidu hekk, żgħażagħ ukoll. Skoprejt qabel bdejna li tħobb ħafna s-soft toys, veru Christine? Ejja. Murtal ukoll. Ġifieri, u qaluli li tgħid ħafna, ġifieri preparat illi jaf indumu, le nipprova li le. Għandna wkoll lil Dora magħna, il-guide dog. Christine, ħammur mill-ewwel punt. Kif kont tlift id-dawl ta' għajnejk? Mela, jiena il nqsam il-vis ta' xi 24 sena, jiena twilidx diabetic, jiena kelli d-diabete meta kelli xi sena u nofs, u mbagħad fit-tqala tiegħi affettwali d-diabete ovvjament il-vista ta' għajnejja. Operajt għal xi sentejn niftakar u qisni ġejt stabbli kif nara llum li mhux ħafna, jiġifieri, però grata tal-ftit li nara, grata ħafna. Kif inbidlet ħajtek?
Ħajtek tinbidel ta' taħt fuq. L-ewwel emozzjonijiet kienu rabja kbira lejn it-tobba, u forsi ma kellhomx x'jaqsmu, u mbagħad jidħol Alla u jiena kont ħafna rrabjata, ħafna kont irrabjata lejn Alla, imma u mbagħad bil-mod grazzja ħafna s-sapport tar-raġel tiegħi, il-familja, anke sirt naf nies ukoll neqsin mill-vista, bdew jgħinuni biex nadatta, Għall-ħajja ta' kuljum, b'żewġt itfal żgħar, għax jiena tlift il-vista meta kelli tfal, jiġifieri t-tfal tiegħi hekk jafuni, u ridt inrabbihom jiena. Kont determinata anke għal ommi, kien ikolli forsi naqra xi ngħid magħha, kultant kienet tkun naqra overprotective, għedtilhom jiena l ulied jien ħa nrabbihom. U rnexxiet ovvjament, kelli anke għajnuna, nemmen jiena f'Alla. Kif irrikonċiljajt bil-fatt dik ir-rabja, dik il-korla, maż-żmien kif trasformat ruħha? Iva, jiena fhimt li bil-vista u bla vista l-bniedem xorta għandu missjoni fil-ħajja tiegħu, jista' joħloq kjass kif tgħid int, u dal-kjass naħseb nagħmlu tajjeb ħafna jiena. Ija, ija. Anel, jiena nemmen ħafna, inti semmejt il-Papa Franċesko. Papa Franċesko dejjem jgħid li n-nisrani jrid ikun dak il-bniedem dejjem daħqan, dejjem bi tbissima fuq wiċċu. Jiena mhux dejjem tkun faċli ħajti, ovvjament, issa qed nikber anke komplikazzjonijiet inkun muġugħa pereżempju, però nemmen ħafna li kull bniedem għandu missjoni fil-ħajja tiegħu. Jiena bħalissa l-missjoni tiegħi nħossha li kemm mas-CRPD u kemm fil-ħajja ta' kuljum tiegħi jiena rrid inwassal dal-messaġġ li anke b'diżabbiltà jew għandek x'għandek tista' tkun ferħan Tista' tgħin 'il ħaddieħor 'il ħajtek tiswa ħafna, anke jekk forsi int kultant taħseb li ma tiswix. Ġieli jkun hemm dawk il-mumenti, Christine, li ma tarax valur fil-ħajja tiegħek hekk f'dawk il-mumenti ta' qitigħ il-qalb? Qitigħ il-qalb ikolli u kultant ikolli lejja, kultant eħe naqa' naqra fi kriżi, ngħid imma jien xi nagħmel hawn. Jew Ikollok dawk il-mumenti bħal kulħadd. Ija, iva, normali naħseb. U dawk il-mumenti importanti nemmen jien fil-ħajja tal-bniedem Mhux li teħel fihom, ta, però meta tiġik naqra kriżi, inti tibda tħares lura u tara kemm għamilt f'ħajtek u tħares anke 'l quddiem. Ġifieri tkun tista' tapprezza dak li għandek u dik ittik is-saħħa, l-kuraġġ u l-motivazzjoni biex tkompli għaddej. Inti semmejt il-ħidma tiegħek fi ħdan is-CRPD. Forsi tgħidilna ftit xi tfisser U anki l-irwol tiegħek x'inhu? Mela le.
CRPD hija Commission for Rights of Persons with Disability, li hija l-kummissjoni hawn Malta li hija l-awtorità regolatorja u mod niteraġġ fejn tidħol safeguarding x'inhi hija? Li tissalvagwardja.
Tissalvagwardja, tissalvagwardja d-drittijiet ta' persuni b'diżabbiltà biex ikollhom l-istess opportunità indaqs ħaddieħor, daqs ħaddieħor li jkun jistgħu jipparteċipaw fis-soċjetà, fil-ħajja, fil-komunità, jistgħu jagħmlu l-istess affarijiet li jista' jagħmel kulħadd.
Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità żdiedu u għal aħres lejh, anki l-mod ta' kif wieħed iħares lejhom, id-dinjità, eċċetera X'taħseb li hemm bżonn li jsir aktar?
Xogħli huwa awareness raiser, jiena manager tal-unit ta' Disability Equality Training. Aħna nagħmlu training man-nies hemm barra minn skejjel primarji jiġifieri università, kumpaniji privati u anke dipartimenti tal-gvern, service providers biex inwasslulhom dat-taħriġ li l-persuna tiswa ħafna. għandha l-istess dritt bħal ħaddieħor u li biex ma tħarisx lejha bħala miskin jew jaħasra. Ġieli kont nismagħhom dan tip ta' kummenti, Christine. Ejja, u anke pereżempju x'qed tgħid jaqdik kif se tagħmel karità miegħek. U kif tħossok?
Ħażin.
Ħażin fis-sens li jiena ma rridx xejn żejjed u xejn iktar, just nixtieq li jekk qed nixtri f'ħanut tgħinni Nirringrazzjak, ninqeda u nitlaq 'l hemm, fis-sens kif qed taqdi lil ħaddieħor. Eżempju tajtek. Hemm iktar preġudizzji fil-konfront tal-persuni b'diżabilità? L-istigma qabel kienet iktar qawwija, issa qisha hawn iktar awareness, hawn iktar taħriġ u tagħrif. Ejwa hemm ċertu stigma, pereżempju persuna b'diżabilità kif ħa tgħix waħedha Kif ħa tiżżewweġ, kif ħa jkollha tfal, tistax iżżomm jien naf taħdem biex iżżomm lilha nnifisha. Inti dan kollu tagħmlu. Ejja.
U jirnexxielek b'suċċess kbir. X'taħseb illi hemm bżonn li aktar, ħa ngħid hekk, inħeġġu u nippromovu biex dawn il-preġudizzji ma jinqatgħu? Jiena l-iktar ħaġa, jien fil-ħajja ta' kuljum tiegħi, tanka per eżempju issa qed nitkellem miegħek, jiena mhux qed inħares lejk, forsi qed inħares lejk qed qed neżaminak, qed li qed nara minn barra, li persuna b'diżabbiltà titħares lejha bħala individwu, ma npoġġux id-diżabbiltà l-ewwel nett fl-ewwel post. Qisna d-diżabbiltà ma tistax telimina, on the other hand, qisek tinjora, imma tħares lejn il-persuna bħala persuna. Bħala individwu, se jekk persuna tajjeb f'xi ħaġa, irrilevanti għandux diżabilità jew le, jekk mhux tajjeb f'xi ħaġa, trid tgħinu ttih is-sapport biex ikun jista' jagħmilha jekk jixtieq. Inti persuna, hekk anki min qed isegwi Kjasa żgur qed jgħid Christine kemm hi kunfidenti. Minn dejjem kont hekk? Le. Le?
Kont, le, le, le. Jiena hawn sħabi tal-klassi jgħidulek dejjem kont imqarba. Imma kont nagħmel minn taħt. Pereżempju jien kont nistħi ħafna nitla' fuq tal-linja u mur inħallas u nieħu l-biljett. Kont rasi baxxuta. Jekk jien naf kont f'ħanututaw nippiqja ħażina, Indaħal għaġolb u nitlaq 'l hemm. Jien kont coward, dik hi l-kelma. Kont mistħija ħafna u kont nagħmel l-arja mal-ġenituri mbagħad u kont nirrispondi, nirrabja għax kelli. Kjass id-dar. Kjass id-dar, eżatt. Għax dak li ma kontx nesprimi l-mistħija jew hekk barra kont nagħmlu d-dar. Issa d-diżabbiltà, lili, ma nafx hux ħa tagħmel sens jew le, għenitni f'dil-ħaġa li l-fatt li mhux qed nara il-persuna, mhux qed nara pereżempju taqlib, jew mhux qed nara ċertu affarijiet, tittieni kunfidenza li jiena nesprimi dak li għandi ngħid, inkun assertiva, nkun edukata, importanti, però qabel ma kontx nagħmilha, issa eħe nħossni. Issa jekk m'hemmx dawk l-emozzjonijiet li forsi jkun hemm fuq wiċċ il-bniedem illi ħa jżommuk lura milli kieku tgħid xi ħaġa tiddejjaq. Naħħew li ċertu inhibitions naħseb dil-ħaġa u għalhekk tgħinni, tgħinni fil-ħajja tiegħi, fix-xogħol tiegħi, Li tkun dirett u titkellem jiġifieri b'manjiera li tinstema' hija xi ħaġa tajba ħafna u.
Fl-introduzzjoni tiegħi jiena tkellimt dwar l-importanza li ż-żgħażagħ ikunu impenjati. Taħseb li l-ġenerazzjoni li tiela' żagħżugħa, inti għandek it-tfal ukoll, juru biżżejjed rispett lejn il-persuni b'diżabilità jew forsi x'jistgħu jagħmlu iktar?
Jiena ma niġġudikax, l-ewwel nett, il-ġenerazzjoni żagħżugħa x'isna nitfgħu 'il kulħadd kultant taħt kapep. Eżatt, taħt kapep. Rispett skont il-persuna. Jiena kultant nara nuqqas ta' rispett lejn l-awtorità mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Però mbagħad hawn ħafna żgħażagħ li huma volontiera, li jgħinuk, jiena jgħinuni ħafna drabi ż-żgħażagħ anke nkun hemm x'imkien u nistaqsi, ġifieri ma jiddejqux, naħseb jiena ż-żgħażagħ inqas iħarsu lejn il-persuna b'diżabbiltà bħala disabled, jarawha bħala individwu, ġifieri forsi ż-żgħażagħ għandhom inqas maskri narhom jiena llum il-ġurnata għax jiena kont inżomm ċertu maskri biex nidher tajba u llum forsi ma jħossux daqshekk il-bżonn. Li jidhru tajbin iż-żgħażagħ.
Jistgħu jkunu huma. Eħe, jistgħu jkunu huma nfushom li niddejja hawn niddejja insomma nħoss, inħoss ħafna għal ċertu żgħażagħ kultant ishom jiġu affettwati ħafna mis-social media, ikunu ishom bla direzzjoni, qisu l-Alla tagħhom ikun dan l-affarijiet hemm barra u jkunu ħafna konfużi. Ma' żgħażagħ li nitkellem. Qed nitkellmu dwar din l-idea tal-konfużjoni. Aktar kmieni diġà semmejna wkoll l-ispiritwalità. Alla fil-ħajja tiegħek illum il-ġurnata, fl-2024, x'impatt għandu? Inti persuna li titlob? Ija.
Ija, mela, mela, di forsa tinstema' stramba x'illum, jekk tkun trid tkun cool, ejja ngħidu l-kelma cool, jew tidher tajjeb, jew bħali, jiena, jiena, jafuni storbjuża, jiena ndejjaq in-nies. Għax storbjuża forsi. Għandi karattru naqra babbli, niċċajta, nidħaq, nħobb niddeverti, jiena jekk kull ċans li jkolli ma' sħabi mmur jew nisfen, jew inħobb il-mużika, jiena iktar. X'tip ta' mużika tħobb?
Kollox inħobb, jiena nisma' minn minn opera strumentali, rock, house, techno, ballads, jiena kull konsert li jkun hawn immuru, jien għadu kif mort konsert Milux u tgħidx kemm tajtuq bist. Għax enerġija, int semmejt l-enerġija, l-enerġija trid toħroġha, l-enerġija trid tużaha b'mod tajjeb u dik li hi u Alla jidħol, ħa ngħidlek fejn jidħol Alla, li jiena nemmen li hemm. Alla, li huwa preżenti, mhux qiegħed fis-sema, qiegħed ħdejja, inħoss protezzjoni kbira, ovvja li nitlob, għax jien għandi ħafna djufijiet, jien għandi ħafna ostakli fil-ħajja tiegħi, u nitlob mhux b'mod li qed nużah, tipu ta' meta għandi bżonnu nitlob, mbagħad nitfa' fuq l-iskaffa, jien għandi ħafna gratitudni f'qalbi għalhekk inħossni viċina lejn Alla. Jien am very grateful li llum jien min jien, Jien kif jien, manka li nara dil naqra għandi gratitudni kbira u eħe nħoss li għandi missjoni kbira f'ħajti, ċertu responsabiltà ukoll. U ninkoraġġixxi ħafna anka persuni b'diżabbiltà li kull fejn ikunu iridu juru dal eżempju għax int jekk wieħed iltaqa' miegħi Christine u ma narax, f'moħħu ħa jiġih li l-persuni li ma jarawx kollha bħali. Allura l-impressjoni li ħa jieħu minn għandi. Ikunu ta' xhieda. Eħe, tkun xhieda u f'kollox ta' xhieda kif ġġib ruħek, kif titkellem, spiritwalment. Naħseb jiena dak l-iktar impatt u l-aqwa awareness raiser li jista' jkollok, li int bil-mod kif tgħix inti, bniedem jista' jħares lejk jgħidlek kif inhi ferħana, jiena jsaqsu ili ta' jidhru dejjem titbissem. Ngħidilhom jiena mhux dejjem orrajta, imma eħe għandi l-ferħ, għandi l-ferħ għax I'm a very grateful person, għandi gratitudni kbira. Semmejna ħafna ċ-ċajt u d-daħq, id-dark humour tħobbu inti? Hija.
Jiġifieri il-persuni li jiċċajtaw bil-persuni b'diżabilità, x'taħseb fuqha inti? Ara, din nagħmilha straight u dejjem isaqsuni fuqha, jien niċċajta ħafna bija nnifsi. Jiena nagħmel kjass kbir, frakass ukoll, inħawwad, nagħmel affarijiet jien naf tmur tpoġġi bilqiegħda fuq xi ħadd. Fuq tal-linja. Jew ġo waiting. Ġieli poġġejt fuq xi ħadd ġifieri. Ejja, mhux darba.
Jew nieħu basket li mhux tiegħi. Il-handbag iswed naqbdu niedu u jekk jiġu jieħduh naqbad ngħajjat. Żoħħ jsirqu lil basket. Jiena biha nnifsi ndaħħaq ħafna u nirrakkonta x-xogħol nagħmel show. Per eżempju, ngħidlu mara xi ġrali u nerġa' nirrijekt nerġa' nagħmilha. Nerġa' nagħmililhom u jibdew jitqu joxgħu jibdew, eh, ġifieri dik għalija pjaċir ferħ ittini, però jiena mhux ħa niċċajta hekk fuq xi ħadd ieħor jara jew ma jarax jew wheelchair user jew whatever id-diżabilità jien mhux ħa niċċajta b'persuna, jiena niċċajta b'sitwazzjoni. Fhimt? Jiġifieri jien għalija ma naqbel xejn fuq anke jitfgħu social media. ċertu ċajt naqra kif għedt inti dark, u jkun hemm wiċċ ta' persuna fuqha, dik il-ħaġa. Fhimt? Għax isek qed tattakka l-persuna. Eżatt hi, però jiena bija nnifsi u dik kienet xi ħaġa li fejqitni jien għax inti saqsejtni, jien meta bdejt nidħaq bija nnifsi bit-taħwid b'sitwazzjonijiet anke jgħiduli xi ħaġa n-nies, fil-bidu kont nirrabja ħafna. U mbagħad issa sirt nara l-humour f'kull ħaġa u dik li hi xi ħaġa li żżommni għaddejja. Christy Mifsud, grazzi ħafna ta' din l-intervista tant sabiħa, grazzi li ma lqajtinniex kjas, ġifieri l-istudju għadu sew, moħħi mistrieħ, u kemm għadet brava Dora. Biex nagħlqu kemm ilha għandek Dora? Dora ilha għandi five years, għalaqna u ħames snin f'Awwissu qabel kelli l-Wini. Insellmilha wkoll għax hawn prezzjuża ħafna li hija ta' tnejn li huma ġifieri u għenuna ħafna f'ħajti. U inti mingħajr Dora? kieku ħa jkollok ħafna iktar limitazzjonijiet anki biex tmur f'ċertu postijiet, eċċetera. Ġifieri Dora, f'kelma waħda Dora xi tfisser għalik? Dora, Dora gwida, ovvjament, tevita l-ostakli, però l-kumpannija li ttini, l-imħabba li ttini, il-bews, it-tgħanniq, l-affezzjon, tifhem, il-burdati tiegħi, cuddly, close. Nixtieqhu ftit imma hekk. B'liema mod tixtieqhu?
Eħe, da tal-fsiet. Eh, tal-fsiet, hekk tħobbu l-fsiet. Ija, ija, u trid tkun tgħidilha brava pereżempju, tifraħ ħafna. Hekk, eh, ferriħija, kelba eħe. Immeċċajna f'dak is-sens. It-tnej ferriħin. Għallimta ehm, ħafna inti? Għallimta eh, ħafna jiena wkoll għax intelligentissima, ġifieri mill-ewwel taqbad. U eh, din ara l-ħolqien t'Alla, hawn ara l-Alla fiha, għax ngħid. B'liema mod?
Ija, ehm, b'liema mod għax tgħid kelb qed int qed tafda ħajtek f'idej kelb li jmexxik ma taqax, ma tweġġax, ara x'intelliġenza. Kelb jissottometti ruħu, jieħu responsabbiltà li jkun gwida. Ġifieri da xi ħaġa li anka n-nies kultant ma jifhmukx. Tgħidlu pereżempju ħa nżommok hekk jew aqbadni hekk, qas jifhmu ġieli n-nies però hi għandha missjoni wkoll u anka kelb għandu missjoni għalhekk nara l-kobor tal-kreatur hemmhekk u she is very intelligent ngħiddi kelb kultant Jew ngħidilha you're my favorite, tfal jaħdu għalihom. Ġifieri f'dak is-sens. Ekku.
Kristin, grazzi ħafna, insellmu tfal tajjeb ħalli meħdux għal-jom zgur, eh, u nsellmu r-raġel, xismu r-raġel. Stanley. Nsellmu għal Stanley u kol. Kristin, grazzi ħafna, jena ċert li eh, bl-esperienza tijak, eh, kif anki edna aktar kmini, inti kont ta' xida, mhux biss għal persuni b'diżabilità, anzi għal kulħadd, il-mod ta' kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna b'dan is-sens kbir ta' gratitudni.
Grazzi.
Grazzi. Thank you, Gabriel.